سلام علیکم سڵاوتان لە بێت ئازیزان منی بۆم لە چەناڵی کوردش وڵفتیم لەگەڵتان بەڵی ئازیزانی خۆشەویست پێشی دەستکیمە ڤیددیوەکەمان بە سەڵاتە بدێنە دیداری پێغمبەری خۆشەویستمان ئەلەی سەڵات و سلام هاوڕیانی خۆشەویست لە بدیم ڕۆمانەیە باسە سەرواکەینکەوە ئیڤنت دیاری فۆرنایتکەی دەست پێکات

بڵێ ڕێن ئێستا شاتینە سەر یەکەم هەواڵمان یەکەم هەواڵمان هەرۆکو باسمان کردمان باس لەسەر ئیڤێنتەکەکەین و ئەو شتانێ تەبان ئەم جاریان توانیم ئیڤێنتەکە ناوەکەی بکەمەوە بە کوردی لە ڕێگەی ئەوەی کەوا سەکانە گۆگڵ زمانی کوردی بۆ زیاد کراوە شکر بۆخوا بەنوەڵی دەستخۆشی زۆر زۆر لۆ کابراەکەم کەوا زمان کوردی بۆی زیاد کردووە بەحاصل ناوی ئیڤێنتەکەم تەرجمە کرد ناوی پێکدادانە پێکدادان یعنی وا دیارەکەوا لە کاتی ئیڤێنتەکەیە پێکدادانی ڕوەدا تەبا مەبەستی پێکدادانەکە شەگەر هەڵانە مەبەستی شەڕەکەی نێوان ئای ئۆ دەسێڤنەکەەوە پێکدانی پێکدادانێکە بێ شەڕێکی گەورە بێر لەو بینەیە ئەو با دێنە لاوەکەوانە ئیڤێنتەکە پێکدادانە باشە ئیڤێنتەکە کەی ڕۆدات سیزن کەی دێت دەبان هەفتەی داهاتوو ڕۆژی شەمە کاژمێر یانزەی شەو ئیڤێنتی پێکدادان ڕۆدات لە یاری فۆرنایتەیە

ئیڤێنتەکە دووبارەیەکەمەوە هەفتەی داهاتوو ڕۆژی شەممە کاژمێر یانزەی شەو ئیڤێنتەکەی یاری فۆرنایت ڕۆدات کەوا بەناوی پێکدادانە بەیانەکەی کە ڕۆژ یەکشەمەکات کاژمێر یانزە بۆ دوانزەی نیوەڕۆ سیزنی تازە دێ ئینشەڵا ڕۆم بێت مەسەلەکە وێتر هەڵ بدەم هەموو شتەکان ڕوون بێ تەبان ئیڤێنتەکە کە بەنای پێکدادانە بێت ئەم ئیڤێنتیان تەنها توانی بە سکوات بڕۆیتە ناوە لیراکانەوە وان نووسراوە لە ماڵپەڕێکی خۆیان ئەڵێ تەنها توانی بە سکوات بڕۆیتە ناو مۆدی ئیڤێنتەکەەوە واتە مۆدەکە تەنها بە سکوات بەردەسە تەبعاان ئەتوانی تۆش بەس خۆت بڕیتە ناوە ئەگەر کەست لەگەڵا نەبێ بەڵام مەبەستی وەیەکەوە چوار نەفەر زیاتر ناتوان بڕۆنە ناوێەوە ئەگەر هەڵە نەبم ینی ئەگەر سکوات بە سکوات چوار نەفرە ینی چوار نەفر زیاتر ناتوان بێکە و ڕۆن ناو ئیڤێنتەکەەوە تەبان وڵی زۆر باشە بەڕای من بازجار هەنێن کەسی شانسا بن لەگە خۆیانە بێتە هەرا وەسیەکە سەر لەکە زەر ناکە وێ چوار نەفە زۆر باشە و زۆر بێ حەلم بۆیە لە ئێستاکان و هەڵدان دووسێ نەفر لەگە خۆتانە بدۆزنەوە بیبەنەگە خۆتانە بۆی ڤێنتەکە ئەگەر نشتان دۆزیەوە هەرتوانن بە فێڵ بڕۆن یا بە نۆفیڵ بڕۆنە ناوە و تەواو ئەتان باتە ناو مۆدەکەەوە تابان ڕۆژی شەمە کاژمێر یانزەی شەو ئیڤێنتەکە ڕوونادا نی سعات پێشەوەیکەوە ئیڤێنتەکە ڕووبدا هەروەکو ئیڤێنتەکانی پێشووتر هەموو مۆدەکانە سڕێنەوە لە ناو یارەکەیە نی سعاتی بمێنێ بۆ ئیڤێنتەکەیتر مۆدی ئیڤێنتەکە دێت کەوا بەنای پێکدادانەبێت

بڕۆنە ناو یاری فۆڕنایتەوە نەوەک دوایەوە سێرڤەر فول بێت و دوایەوە ئینجاکانە فریا نەکەون و سێرڤەر نکاتەوە و کێشتان بۆ دروست بێتە شتانە بۆی هەڵدەن یان نەک دو ساعت هەڵدەن ساعتێ ساعت و بیستدەقی پێشوەختە بڕۆنە ناوە تەبان بۆ خۆتان باشتر دەگەن نەڕۆن دوایەوە من حەقم نیە دوای کێشتان بۆ دروست بێت و نەڕۆنە ناوە وەحاس لاڕێن ئەم وێنیشکەوە بڵاو بۆتەوە دەربارەی وێنەی ئیڤێنتەکە کەوەکەی بینە پێشتان ڕۆبۆتەکە دوای ئەوی کەوا تیمی دەسێفن تەواو چاکێگەن و دەستکاریەکەن بەجدی زۆر شتێکی ئەتیکە و جوان دەرەشیا ڕێن بەسی چاوشتیکەن یعنی ڕێک چۆن بڵین دەستێکی تیمی دەستێبنی پێوەتان ئەوەی پێشووتر دروست کرا بوو تەنها پارادایم دروستی کردبوو ینی تەنها یەکان دامی دەسێفن دروستی کردبوو بەڵام ئەم جارە هەر حوت کەسەکە و هەموو ئەو کەسانی کەوا زیرەکن لە تیمی دە سێڤنایە هەموان دەستێکیانەیە لە دروستکردنی ڕۆبۆتەکەیە بۆ شتێکی زۆر فەق مزدەخمەکەوە ڕۆبۆتەکە بەو جۆرە دروستکراوە ڕای خۆتانە بدەنێ ڕۆبۆتەکە بەڕای ئێوە ئەم جۆریان جوانترە یا جۆری پێشووترین بەڕای من ئەم جۆریان و فەخمە فەخە ماوڕێن زۆر زۆر نایابە تابان لە هەمووی خۆشترەوێ لە کاتی ڤێنتەکەی ئەگەری زۆر زۆری هەیە

ئەگەری هەیە جۆنسی تیا ببێ ئەگەری دە ئۆریجن تە ڤاندیشن دکتۆر سلۆن ئەم کەسایەتیانە پەیوەندیان نەبێ لە ئیڤێنتەکە یەتر نازانم لەوان زیاتر کەسی تیا بێ یاخود نەن بێجگەلەوە ئەگەری زۆری هەیە ئەو ڕۆبەتی کەوای بین نە پێشتان و لە شوێنێکی لە شوێنەکەیان مەستاوە و ئەڵی لە ئاسمانایەتە تابان دەگوترێت ئەگەرێکی زۆری هەیە ئەو شوێنە لەسەر مانگ بێت چونکم کەمێک پێش ئێستاگانە دۆناالد ماستەر لوکیشنی تویتەرەکەی خۆشی گۆڕی

هەفتی دات و ڕۆدات ڕۆژی شەمە کاژمێر یازی شەو ئیڤێنت یاری فۆرنایت ڕۆدا بەیانەکەی ڕۆژ یەکشەمە کاژمێر دوازە و کاتانە سیزنی تازە دێت و ئوشتانە دڕۆن ناو یارەکە انشەڵا سیزنەکەشتان بەدڵە بێ ئێستا بووە نایەن من سکینەکانی سیزنی داتوتان لێسپیل کرد

دانی سیزنی دات و ڕێکەوتنی تیاابێت لە نێوان فامیلیا گایز دارک ڤایدەر ئیندیانا جۆنز و چەنا کەسایدی تر بەڵام وێنەیەک دەرکەوت لەم ڕۆژانە کەوا زۆربەی لەیکەرەکانی شێت کرد هەرنیا ڕێک تێکیانیدا کام وێنە بگەبینە پێشتان تەبان ئەم وێنەیە فیک نییە سپۆیلە ئەمە سکینەکانی سیزنی داهاتون ئیندیانا جۆنس سکینی شاراوی سیزنی داهاتووە بێ سناپ سکینێکە بێت کەوا ستایل شتەکانی توانێ بگۆڕی دارک ڤایدەر سکینی تایار سەتە بێ ئەو کچەیە لاوە ئەنە لە بەتەڵ باسە بێتوان بەدەستی بێنن و ئەو بەش ئەو سکینانی کەوا لە بەشی ڕێوانسەکان تەنها سکینە ڕەشەکەی لێ دەرچێ کەوا دێتە شۆپ ناتە ناویارێکەوە

ینی نازم پرسیاری لێگەنیا چۆن والحاصل ئەلێن سیزنی دات و بە کەلیمەیەک وەسف بکە ئەم پرسیارە شتێکی وایە ئەوش ئەڵێت تری مەبەستی دارە ینی سیزنی داهاتوو بەدار وەسفەکات ئێتر چۆن ینی دار نازانم ئایا مەسەنە سیزنی دات و دار و باخشتی زۆر تێبێ چۆنە بێ ئەله والم تەنها ئەوە نەبێ ئاماژەیەکی داواڵە سیزنی داهاتوو تری ینی دار ئێتر جارێ نازانم چاڕانە بین شەڵالانێ لەم ڕۆژانە پشتی ترمان بە ڕوونەوە بێ هەواڵێکی خۆشی تر بۆ جەماعەتی نارۆتۆ و ئەنیمی ئەم شتانە دەبان هەرۆ کەسان پێشووتر هەندێ سکین هات تایبەت بوو بە تیمی حوتەمی ئەنیمی نارۆتۆ دەبان لە ناو ئەنیمی نارۆتۆە چەند تیمێکی تایە

ئەم وێنەیە لێکەرە عربەکان دەریان کە دۆڕاستیتان پێ نازانم شتێک دەرکەوتووە وەکو پارە وایە نازانم چییە بەڵام پەیوەندیە بە سیزنی داهاتووە تر دیارە لە سیزنی داهاتوە شتێکی نوێمانە بێ ئەوەی خواردی بۆکسەکە واڵەما شتێکی سوود دەرکەوتووە ڕاستیتان پێ نازانم چیە بەڵام دیارە پەیوەندیەکێ بە سیزنی داهاتووە هاوڕێیان با زۆر درێژی پێ نەخیانین لێرێ هاتمە کۆتای هەواڵەکان یاری فۆڕنایت اینجا لێراگەنە چەند هەواڵێکی تری دەربارەی یاری تردان بۆ باسەکەم وادارم ئەوانی تاگوسە بینەریواڵەکانی فۆڕنایت بوو بێتن بە دڵیان بوو بێت انشاءڵە خوار لە بیر مۆ نەچێت ئەم سکینانی کەوای بینە پێشتان ئەمە تەبان لە تیزەرێک دەرکەوتن کە تایبەت بوون بە ئیڤنتی کۆتایی سیزن ئەم سکیناناگەریە ڕۆژێ دوو ڕۆژ پێش ئیڤنتەکە بێنە شۆپ بتوانێت بیان کڕیت و بێجگە لەوەش لە کاتی ئیڤێنتەکەی ئەگەر کڕی بێتە تێ خۆت نەت کڕی بێ لەوانەیە سکینەکان چۆن بڵین کاتێ لە کاتی ئیڤێنتەکە عنی چۆنێک سەسکینەکە تا گۆردرێ بوو جۆرە سکینانە و ئەڕێتە ناو ڕۆبۆت و ئەو شتانەوە ئەین تێگەیشتن نیشەڵە هاوڕێیان بارە پێدانمە بابێنە سەر چەند هەواڵێک دەربارەی چەند یاریێکی تر مەسەدان یو یاری یوفیال یاری پرسیارە دەربارە یاری فالگایس و یاری ڕۆل ڕۆیال چمپیۆنس با دەست پێ بکەین تەبان کەمە پێش ئێستاکانە پ دقە پێش ئێستاکانە ئا یەکێک لە ئەندامەکانی کۆمپانیای سکوێر ئینیکس کەوا یاری UFL پەڕپێدا ینی سەرۆکی کۆمپانیای ینی چۆم بڵێن سەرۆکی لیقی کۆمپانی UFUF یاڵاو یارە تۆپێنەکە ویددیویەکی بڵاو کردەوە کەوا ئەیبیرن لە پێشتان هاوڕێن ئەو یاریە فێڵە بۆ نەجوانێ وای بیر ناوڕێن

بۆ زانیاری یاریەکە بۆ پلسیشن و ئەکسبۆکس و پیسی بڵاوە بێتەوە ئیمساڵ کەی بڵاوێتەوە جارە کاتەکی دیار نییە بەڵام سەرۆکی کۆمپانیاکە ئەوەی خستە ڕووکەوە یارەکە کاتێ بڵاو بێتەوە پێشەکیان تەنها بۆ پلیستێشن و ئەکسبکس بڵاو بێتەوە تا تەنها بۆ کۆنسڵ لەوانەیە دوای چەند هەفتە یاخود دوای چەند مانگێک ئنجاگانە بۆ پیسی بڵاو بێتەوە ئەوش بوویکەوە خۆیان دوور بگرن لە هاکەر و کێشەی گەورەی پیسی ئەو شتانە

ئەگەر بەدڵتان بوو لایکتان بینە چێ و سبسکرایب کۆمەکی کۆمنتێکی جوان وەکو خۆتان بنووسن کۆدیتم شۆپی بۆ سێجایی مەمنونتانە بم زۆر شتێکی گرنگە هیوادارم کۆدەکەمان لێ بدەن لە هەمووی گرنگتر بێت چوادە ڕۆژداری کۆدەکە سڕێتەوە و هەموو سەرمانگێکش کۆدەکە سڕێتەوە بەداخەوە ینی سەم چوار ڕۆژی تر کۆدەکە سڕێتەوە بی وەدارم کۆدەکە لێ بدەم پێشێکا سیزم بێت مەمنونتانە بم ئی بۆ سێجار ئەی وەزۆ سپاس خواتان لەگەڵ تا دیتر بەخوا شادن